Аны кыһын биир ньирэй, үүт баар, оҕустаа Дуня барахсан оҕустара эмистэрэ, сабыганнара сүрдээх ээ, боруодалара да үчүгэй, аатыаханньа киһи билэ сүһэн иитэр буоллаҕа. Кини оҕус иитиэҕиттэн дэриэбинэбит абыранна. Дьэ, чубулуннаран олоҕо дии, эдэрим курдук. Анаан буһарыллыбыт курупчаакал аадьы, сыалаах эт, лапсалаах миин кэнниттэн. Уу, үчүгэй даа буолара! Үнүр Кэтириинэ сатанаҕа Чэ, дьиҥэр баккын дуо диэбиппэр, ол үүттээх чай сыыһа, дьиэҕэ суох дуо диэтэҕэ үһү, дьэ сатана кыыһа, былыр Тересу Уйбаанабыс, биийэ киириэҥ дуо? диэн ыҥырар буолара. Оо, олох ааһара түргэнин, абаккалаах баҕайы Тарзан үчүгэй даа оҕус аны онтубут ынахпытын саптаҕына оҕустаах дуунньаҕа уон солкуоба биэриэхтээхпин эчи ыараабытын хантан ылабын пенсионер сордоо Дьэ таҕыстабыл былаас, доҕоор! Чэ эбэйи, тугу эмэми толкуйданыллыа. Киэһэ эмээхсинниин кэлэн Тарзааны дьиэбитигэр үүрэн барыахпыт. Барахсан сымнаҕаһа сүрдээх, ыалтан ыалга угумнук батыһааччы. Ханна туох сорукка баран иһэрин билэр буоллаҕа. Кини курдук бииртэн биир кыраһаабысса кэтэһэр эр бэрдэ аҕыйах ини Оо, арай биһиги эдэрбитигэ Дьэ, онон Сэмэн Мэхээлэбис, ити биһиги ыалбытын Дьаакыбылаптары дьаһай, олох сатаан олордубаттарыгар тиийдилэр. Онтон мылын былыгатыгар олорбоппут дуо? Аны олорбоппут көһөттө, аһары байаннар кэдэрги бардылар. Ойоҕо хаппыт тириини быһаҕынан тэһаспыт курдук биирдэ кыламана хуоххалаан кыраасканы кыраасканы топпуккаас курдук хааман логлооруҥнуур. Бу тыла кыһыытын, аны үнүр тэһэҕаһым сиһин булгахсан өлөрө сыста. Олус сүөһүгүн кырбаата да, көрбүт буоллаххына үҥүс, дьүүллэтиэхпит. Көрбүт буоллаххына эҥин диэн кубулдьутума, дьүүллэ, эйигин дьону дьаһайдын диэн быыбардаабыппыт. Ол мин сүөһүбүн кырбыа диэн кинини манаан олоруом дуо? Матайар Маася көрбүт этэ. Ити дьон биһиэнэ таҕастыыллара ити эрэ буолбатах. Ампаары муннугар үс сиэр диэни саайан тураллар. Ол сөбү үһү дуо? Ботаҕастабылын көрөрө. Ол саҥа саайдылар дуо? Онтон күрүөлдөнө саҥардыбыттар эмиэ да көстүбэккэ дылы дии. Оо, онон-маны нэрийэн тойон да бөҕөнталаахтаабыппыт аны саҥаччы күрүөннэн киирдэ дуу? Ол сүүрбэтэ сыллааҕы буоллун үчүгэй дуо? Эн муннуккар сүүрбэ сыл атын ыал тоһоҕо таһааллан турбута буоллар, бэйэҥ да сылайарын иһин? Кэтэриинэ Баһылаевна, эн баһаалыстаһай буланньыта суруй, дьүүллэтиэхпит. Онтон сөбүлэспэт буоллаххына, народнай суукка дьыалата киллэр. Үҥсүүгүн көрөр уснуоскун төлөөн баран. Тыы, ол Ақтаара бүлүкүрээтэ биккин дии. Евдокия Васильевна дораба, дьэ бу олох тугу дааны дьаайбар киини талбыппыт. Оҕолорум мээчэккэ барыта эрэ үөрэтэрин билэр киһи быһыылаах. Мин Өккөдөөн утары куоластаабыт эбиппин. Һэмэн Мэхээлэбис, дорообо. Дорообо. Дьэ бу Кэтириинэ Баһылаайамна ыалын үҥсүүтүнэн саҥа салалтаны кытта билсээччи. Үс тоһоҕон паары муннугар сааллыбытын үҥүстэни, чэ куруук үҥсээччи. Эн онно олус санааҕын мунчаардыма. Хата мин манна биир моһуоктаах соҕус боппуруоһу быһаарса кэллим. Кэтириинэ, эн эмиэ иһит. Истэбин. Мин дэриэбинэбит наадата диэммин диэбэр, түөрт атыыр оҕуһу ииттэн туруорабын. Былырыын уопсай мунньахха биир сабыллыбытын ахтан уоннуу солкуобайы биэриэхпит диэн уураах таһаарбыттара. Сыл ааста да, кэлтэгэй кэппиэйкэ да суох. Төлөөбөтөхтөрө дуо? Баҕарын ахтара ууламматаҕа буолаарай? Дьэ, ууланан бөҕө дии. Сыл хаҥатыгар үүт соҕотуопкатыгар дуогабар бөҕө түһэрсибиттэрэ буолбат дуо? Бу Кэтириинэни далан көр. Түөрт ынаа төрөөтө, икки бургунаһа уулаах, синньии сылдьар, ама, алта ыанар ынаҕар алтыан солкуобайа суох үһү дуо? Бары итинниктэр, олох төлөөбөттөр. Кэтрина Ваһалаевна, хайдах итиннигин? Тоҕо төлөөбөккүн? Ол кинилэри оҕустарыттан ууланныбыт диэн ынахтарын миэхэ кэпсээбэтэхтэрэ. Ханнык оҕо саппытын хантан билэбин уонна хаччым суох пенсионербын. Хайдах харчыҥ суох буолуой? Ааспыт сыл биэс аҥар түонуна үүтү туттарбытыҥ буолбат дуо? Ол харчыгын ханна гынныҥ? Пенсияҕыттан ама алта уон солкуобай ордор ини? Тыый, бу дьахтар атын дьон харчытынааҕын тоҕо үһүккүнүй? Хата бэйэҥ баһыттан уопсай мунньаҕынан уураахтаппыккытын дьэ хаччы бөҕөнү ыла олорор инигин? Дьэтээни ыларгым ким билэр? Төлүөм эрэ суоҕа. Хэмэн Мэхээлэбис, Дьэ иһиттиҥ дии, барыт инниктэр. Түөрт атыыр оҕус оннугар түөрт ынаҕы туруорбутум буоллар, үүт бөҕөтүн туттарбыт буолуом этэ. Чэ, кэбис, оҕустарбын эһииһикпин. Ынахха атастаһыам, эккэ туттарыам. Бэйи-бэйи, тохтоо, Евдокия Васильевна. Итинник кэпсэтии буолуо суохтаах. Буоллаҕына табыллар. Быйыл Бирд сабыллыбыт ынахтан сүүрбэ биэс солкуобайы биэрбэт буоллаххытына, мин оҕустарбын эһэбин. Биэс сыл босхо ииттим, сөп буолуо. Тыый, бу хотун букатын иитбит дии, эчэһүөн атыа эраханы. Дьабай аргуогун булбуккун да хотуйоҕо. Боҕуруктааҕын көрөрө. Киһитиннэ байара туох кэлиэй? Сүүс сүүрбэ биэс ынахтан баара-суоҕа үс тыһыынча биир мөһөөҕө көрдүүбүн. Очи элбээбитин, инчэ бэйэм мин барыым. Бэйэм кэлтэгэй да кэппиэкэм суох. Көтүрэхтэһэртэннэ, хатабаайдаһардахтына эттэрэ сыанаҕа туруоҕа Кэтэриинэ Баһылайовна, бэйи тохтооро. Ама, кырдьык инник токуйдугун дуо? Сүрүн, бүтүн нэһилиэк төлүүрүгэр кыра хаччыбыт дии. Ол эһиэхэ ньүөмнүктэргэ кыра буолуо, биһиэхэ пенсионердарга аһара үрдүк. Чэ, хайыахпыный? Биэрбэт буоллаххытына, оҕустарбын бүгүҥҥүттэн хомуйан хаайабын, забастовка биллэрэбин. Тыый, оҕустаргын хайаары гынаҕын? Биир нэдиэлэ хотоммор баайан туруорабын, быһаарбатаххытына барыларын аттаталыам уонна үрэххэ таһаартыам, аны күһүн эккэ туттарыам. Оннук гымматыҥ буоллар, Евдокия Васильевна. Оо, дьэ, өлүү бөҕө буолар буоллаҕа. Дьэ, буолан да көрдүн, киһи көлөһүнүн дьон сыаналаабата абакката эбэт, онон, табаарыспаһалык, бу киэһээҥҥиттэн ыла биир да ынах сабыллыбат, забастовка биллэрэбин, голодопка курдук. Уай, десенсация хотуай, оҕустай забастовкалар, уай! Сенсациялана сылдьыҥ, ынахтаргы бары кытарах хаалыахтара, куҕастаах алларын курдук, үүтэ суох хаалыаххыт. Сэмэн Мэхээлэбис, онон сэттэ күн хонуктаах сэрэтии. Харчы төлөөбөт буоллаххытына, уон хонон баран уолаттарым-сымыыттарым быстарабын. Өрүү босхо үлэлии хамначчыт аныгы үйэҕэ суох. Онон бу боппуруоһу быһаара охсубут. Оо, дьэ, моһуок соҕус дууһунас буолла доҕор. Сүүрбэ дуу, отут дуу сыллааҕыта саайыллыбыт тоһоҕо. Аны оҕустар забастовкалара. Дьомоһуок дьыалабыт Алло, силкос управителю. Ким истэри? Иван Семенович күндуа, хата Романа эйяха түместим дии. Доҕоо, Евдокия Васильевна оҕустарын сымыыттарын аны уон хонугунан быһабын, тугу да төлөөбөккүт диэн забастовка биллэрдэ. Арба даҕаны, оҕус ынаҕы сабарын иһин судаарыстыба тугу эмэ төлүүр дуо? Суох даа, бу адьархайы Оҕустары атынан тугу эмэ киһи солбуйар дуо? Чэ, билэбин, билэбин, мин дээн да солбуйар кыахпыт суох. Онтон искусственнай сиэмэлээһин диэн урут баар быһыылаах этэ дии. Аны суох даа? Тоҕо? Харчы суох даа? Оо, дьэ, ийэтэ мөҕө буолбут эбит дии. Иван Семенович, убайдаатар убайым буоллаҕын дии. Кэлэн көмөлөс эрэ, мин билбэтим да бэрт. Ол табаарыстар сыбыыттарын быстарар олох сатаммат эбит дии. Онон кытаат, кэлэ оҕус. Өйүүн кэлэбин даа? Чэ, кытаат, кэлэ оҕус. Бу быччаҕар буола ити оҕустаах дууньа быраскутун кэйии оҥороргу үөрэтэрэ буолбат дуо? Нохоо! Ити тоҕачу үөнү сордугун! Атаспын оҕустаах дууньа биллэҕинэ ийэҕэрэ тэниэҥэн хастатара буолуо. Истэҕин дуо? Нохоо! Кэлэр бэттэх! Нохоо! Билдиҥ дуо, тоҕо ити борооска эрэйдээн муҥнугун? Бэйэҕин муннуҥ анныгар кыһыл таҥаһынан далбаатыы-далбаатыы кыынньаабыт киһи. Төһө баран эрэ эбиккин, ити борооска улааттаҕына кэйиик буолуо. Киһини сүөһүнү дэҥниэ. Ону өйдүүгүн дуо, чулуур баара?» «Дьэ, интэриэс, эн кыыһырма. Бу уолчаан ааһымнаас, мин кинини кып-кыра ньирэйдээтэн үөрэтэн, тетя Юня эбээтэ көҥүллээбитэ. Улааттаҕына кэйиик буола суоҕа. Мин билэбин. Кырдьык, оҕустаах дуунньа көҥүллээбитэ дуо? Кырдьык-кырдьык итээ Бопуоха бэйэттэн ыйытар. Дьэ, ким билэр. Мин олоҕу өйдөөбөтүм, туохха үөрэтэргин. Көрдөхпүнэ оҕуһу кэйии оҥорорго үөрэтэҕин дии. Мин бу уолчааны мексиканскай корида үөрэтэбин. Үчүгүйдик үөрэттэхпинэ, баҕар, эһиил сайын ыһыахха чоҥго көрдөрөөрү гынабын. Олоҕуһу Кыһыл таҥаһынан кыынньыырыҥ туох үчүгэйдээҕин иһин дьоҥҥо көрдөрөөрү гынаҕын? Карита диэн шоу-бизнес биир көрүҥэ. Аан дойдуга мексиканскай каританы дьон сөбүлүүр. Онон табылыннаана аҕыйах сылынан манна Хатыҥнаах Саха сиригэр бастакы Карита клубун тэрийэр былааннаахпын. Онтон ити нөҥүө омук туристарын ыҥыран Каритабытын харчыга көрдөрүөхпүт. Валютаҕа. Оччоҕо нэһилиэкпитигэр харчы баал киириэ этэ. Дьэ ким билэр, омуктар кэлиэхтэрин. Оттон бэйэҕитигэр хос борооска суор дуо? Ону үөрэ этэ. Уолчааны тэйиигэ оҥорор куна оҕустаах дьуунньа дьэ сөбүлүүрэ биллибэт. Ийэм оҕустар босторбутун улаатыннарбат, витринаны аттатан баран идэх оҥостор эбэтэр эккэ туттарар. Быйыл оскуоланы бүтэрэн баран хаһаайыстыба тэринэбит уонна баантан кредит ылан тетя Дуняттан уолчананы атылаһан ылабыт. Оттон уолчааны аһатаргар отун хантан булаҕын? Оту баҕа соттуохпут, бырааттарбын кытта. Уонна биһиэхэ дядя Ваня куруутун көмөлөһөөччү. Ол ханнык дядя Ванятын этэҕин? Кулун Уйбааны дуо? Кырдьык да, эмиэ оннук ээ. Чэ, нохоо, уолчааны үөрэтэр буоллаххына сэрэнэн үөрэт.

Уу, дьэ хонун бөҕө, уой, хонун бөҕө сенсация бөҕө, тыый. Уй! Тыый, хайа ол туох буолла? Кэпсиэҕус. Кэпсээмэ, тугуйа түс. Дьэ, хас мүнүүтэ тугуйар эбиркини? Ааспыт сырыыга эр бэрдэ былыт көрөр обургу ойоҕун хараҕын баспытын туһунан сонуҥун үс эрэ мүнүүтэ тулуйбутум.

Уох-уох доҕоттоор, алдьархай бөҕө буолбут, баһылыкка олордохпуна оҕустаа дуунньа киирдэ Ол эмиэ Дьаакыбылаптарын күрүөтүн үссэрдиэтин үҥсэ олордоххуна дуо? Оо, бу дьаат оҕонньор хаһан да морбойон абырыыр баҕайыны абааһы баара. Суох, хотуйдаар, оҕустаа дуунньа оҕуста забастовкаларын биллэрэр үһү, голодовка курдук. Сэттэ хонук оҕустарын хотоҥҥо хаайар үһү уонна былырыыҥҥы аһабыллыбытын ахбаһыттан уонна холкуобайы биэрбэтэхпитинэ уон хонон баран оҕустарын сымыыттарын барыларын быстарар үһү. Хойукуу, бу сордоохтору. Ол хаһы хастаны биэриэхтээхпитин биэрэжикпитий? Уонна Уһолкуобай этэ: «Аахтахха үгүөрү һуума буолуо, кыраайы хааны ханнаабатаҕа чахчы, өссө быйыл сыанабын ыаратабын диир, хас сабыллыбытын аҕаайыттан сүүрбэ биэс солкуобай ылабын» диир. «Оо, бу дьахтар иҥсэтин көрөрө тоҕо сүрэй?» «Эс, Ордуня муҥнаахха туох иҥсэ тобото кэлиэй? Нэһилиэк туһугар диэн биэс сылы быһа оҕустарын ииттэ. Соккор солкуобай ылбата. Дьэ ити барыта былаас куһаҕаныттан. Оҕус көрөр киһиэхэ харчы биэриэхтээхтэр. О бийаа суох. Кэтириис Кэтириис, ол дуу ньоҕосторун бүгүн баайар үһү дуо? Тоyоҥҥо инньэ диэтэ. Дьэ, Дуунньа эттэ да тириэс киһи, биэһээ тиэхиньикпитин билэбит аҕай. Оо, дьэ. Мэнэн ахтарым сабыллыбакка хаалар буолбут эбит дии. Бу иэдээни? Ол харчыга хараакы буллубут дьахтар нэһилиэгэ иһэр буолбут дии олох. Бэтэринээрдиин соруйан кэксэбиттэр быһыылаах. Ол киһи быһаас оҕус борооскобутун бүтүннүүтүн аттаабыта. Диигэйдэри мунньахтаан сирэйдэрин сарылыахха баар этэ. Тэриэс, эн тойоҥҥо бара сырыт эрэ эр, былыр эр киһилээмэтэ буоллаҕаҥ дии. Былыр эр киһилээмэтэ этиҥ. Хотуой, Ол доҕоллоо эмэтэ буоллун? Өкүүчээ, уруккуна-хойуккуну санаа эрэ. Били биэс сыллааҕыта түүн Бэрэс Айылыгар арыылаах алаадьы кэнниттэн хайаатым этэ. Ии, сордоох, кутуллубут хаан курдуккунан өҥнөөхтүүгүн дуо Тэбэнэтиҥ билигин да бүппэт Ибарахсан уоттааҕынан көрөн култайан былыр уол оҕото этэ Билигин даҕаны хараҕым уоттаах Ии, уоттанан күөстэнэн бүтээхтээтиҥ ини Арай умуллубут кутааны тыал үрдэҕинэ биир эмэ чоҕу кыламныырыгар дылы биир эмэ дьуукпа тэлээрдэҕинэ кыламныыр ини Кэтии, арба, били эппиккин, олох да толорботоҕуҥ дии, күүтэн-күүтэн кэлтэҕэй буоллун. Кырдьан, олох турбар, тылгар турба буолбуккун. Эн былыр дааны тылгар турбат этиҥ, ынайа сытыйбыт баара. Балыйыма, мин биэрбит тылбын хайаан да толорооччубун. Тэриэс хаалбыт тылын булуҥ эрэ. Көрдүү-даа сорунума. Дьэ, кырдьык мохсоҕол этим ээ. Эдэр сэнэх ардахха. Хотоҕойум тыастаах этэ кэтии. Чэчээкэ, киһини кыырдыма. Эн баҕас миини албыннаабытыҥ элбэх. Хотуой, тугу-тугу туойан барды? Ол хаһаммын эйин албыннааппыны? Кэтириис, ити ынайа сытыйбыты кэһэтэрэ. Бу ынахпар ытыка тараары тур даҕаны киһиргирдээх баҕастаах. Сымыйаны лахсыйымаҥ, өтөҕө бааллара. Өтөххө төрүс сылдьымаҥ, оҕолор куттаныахтара. Бу тыла кыһыытын бары-барыта тылга турар буолан, айдаарбакка тур, мунай ыстыйбыт баҕай. Бу нэһилиэккэ мин курдук чиҥ кэпсэтиилээх киһи аҕыйаҕа ини? Бар дьоҥҥо дөбүлэйдиэм даҕаны. Ии, Мэйэсэ тэйбит, өйдүөр инигин? Уон икки сыллаата киэҥ күөл сайылыгар сайыны быһа тиэстибиккин, сүөгэй бөҕөбүн испитиҥ. Уол оҕо оҥорон биэриэх буолан киэбирбитиҥ, онтун ханна баарый? Күөх ууннан тэптэрэ сылдьыбыт этим Харчыгын аҕал тэриэс. Хас килиэ булаҕыный? Мин ылыам. Эн тойуҥа бара сырын. Биир ылабын. Сордоох килиэttäһиэхтээбэт буолбуттуу. Отору иһиттэххэ туох тайылааха топпоттуу иллэр этэ.

Акаары киһи ааллы. Акаары гынды. Акаары буолбатахпын. Арба даҕаны олоххо баатыыра Ньургун Боотур мыйыл оскуолаҕа бараҕын да? Оскуолаҕа барабын. Буквалары билэҕин да? Билэбин, ахсааны билэбин. Подготовкаҕа үөрэппиттэрэ. Оо, малладьыс! Дьэччэҕинэ биһиги билиги хадаашы уһаттахпыт. Саас мин дырдама сыттахпына, мальчиктарбар үс кус кэлэн түспүт. Оттон икки куһу хатта ситалааһабын. Хас кус көппүтүй? Ньургу, хас кус көппүтүй? Ньургу, бу мальчиктарбар үс кус кэлэн түспүт. Бу. Маттан икки куһу хапта ситалааһабын.

Эгэ улаттахтарына туох дьон буолан тахсыахтара? Мама, мама, няха, бу дядя Ваня фокуй көрдөрдө. Тугу манна үөнүрэ сылдьаҕын? Мама, мама, мин үннүү барабын да. Барылы Аня, хотору кэлээр. Сап-сап кэлээрин. Дьэ ол туох айылаатар баққынан көрдөрдүҥ? Маша, алқас. Биири праны көрдөрөөрүбүн маннык көрдөрөн ээстимэ. Бу буоллаҕына Эмиэрикэлэр хокуоскалара. Оттон маннык буоллаҕына бу биһиги хокуоскабыт. Хокуоскалаах баҕастаах чиччик баара. Оҕоҕун үчүгэйгэ үөрэтиэххин билиминэ наркоһааҥҥа үөрэтэҕин. Фу, сытын сымарын сарсыардаттан иһэ сылдьар дуу? Барахсаны. Маша, суох, суох. Бүгүн иһэ иликпинэ. Абыраабыккын. Маша, арба бүгүн дьэ оттуу сирбитин баран көрүөм этэ. Кыаллар буоллаҕына кыра хаччы сыыһа баар дуо? Ханта ылан биэрэбин ону? Оттон бэҕэһээ хамнаскын ылбытыҥ буолбат да. Ол бэстилиэни хаччыбын эйиэхэ биэрэн баран оҕолорбун туган аһатабын? Ой дьэ, муҥ да эбит. Саатар биир мөһөхтө. Биэрии. Ити уолуҥ оскуолаҕа барарыгар таҥаһа суох, көмөлөһүөххүн билиминэ, бүтэһикпитин суйдаан бараҕын. Оттон Маша, оккутун маскатын барытын мин тиэйэн биэрэбин буолбат да. Чэчээх, көмөлөспүккүнээҕэр оччолооҕу суох оҥороҕун. Маша, оттон мин бу отту сирбитин баран аһатарбар. Окко киириэххэ дылы дьах сирбитин хаста-хаста аһатаҕын? Маша, отто бу бүтэһикпин көрдүбүнэ. Оодьа, накааста буолар эбит доҕор. Мээмэ, Дьүгэни, икки харахпар көстүбэ. Сөп, сөп, сүттэн, сүттэн, сүттэн. Дьэ, онон айдааннаах нэһилиэк буоллубут. Оҕус эрэ сымыытынан соннунан олорбуппут биэс хонно. Дьэ, хайдах буолабыт, Иван Симонович, сүбэлээрэ. Маҕар, атыыр оҕо тииттэр киһиэхэ улуус харчы биэрээри? Атыыр оҕу сийтэргэ харчы көрүллүбэт, урут сопхуос саҕана осеменаторынан үлэлээбит исписэлиистэр баар сирдэригэр искусственнай сиэмэлээһини ыытабыт. Дьэ онно осеменатор хамнаһын биһии төлүөхпүтүн сөп. Аат үчүгэйин. Хасхата сарсыҥҥыттан биһи искусственнай сиэмэлэһэн көһө охсуохха. Дьэ ол эн баҕарбытыҥ курдук оннук түргэннэ оҥоһуллубат. үчүгэй исписэлиистэр наадалар. Сиэмэ аҕаларга суолгут аанньата суох, саас буолла да туох да сылдьыба буолар. Аны бэлэмнэнии үлэ наада. Биһиги осеменатор хамнаһын эрэ төлүүбүт, оттон оҕус сиэмэтин иһин биир дозаҕа биэс уон сэттэ солкуобайы ынахтаах киһи бэйэтэ төлүүр. Па, биһи дьоммут

Мин нэһилиэкпэр көмөлөһөөрү оҕус бөҕө тэйиттэммин Оҕустаах Туунньа диэн хос ааттанным. Түөрт улахан атыыр оҕуһу, икки оҕус борооскону кыстаттым. Сүөдэри эрэйдээх тылбын быһа гыммакка, от бөҕөтүн оттоон эрэйдэнэр. Бу дьон тугу да көмөлөспөттөр, биир харчыны төлөөбөттөр. Арай былырыыҥҥы баһылыгым биэс куул комбукуорум биэрбитэ, онтум бүттэ. Көрдүүр да хаччым баара-суоҕа үс тыһыынча, былырыыҥҥым балтараар этэ. Нэһилиэкпит дьонноро олохторун оҥосторго төрүт кыһаллыбаттар. Демократия диэки таах мэнээк куолуну истэ, күлүү-элэҥ оҥосто үөрэнэн хаалбыттар Оттон туох да улахан айдаан тахсыа суох дьыала этэбит дии. Дьэ олох өйдөөбөппүн, тоҕо эһиги туохха барытыгар государство төлүөхтээх дииргитин. Тоҕо бары кыттыһан нэһилиэгинэн уопсай дьыаланы быһаарсыбаккытый? Эһиги нэһилиэккит сүүс отут биэс тонна үүтү туттаран быйыл икки мөлүйүөн аҕыс сүүсчэкэ тыһыынча холкуобай ылыахтаах дуогабаркы быһыытынан. Ол харчыттан ама үс тыһыынчаны биэрэр кыаххыт суох үһү дуо? Дьэ буолар да эбит. Киһи эрэйин, үлэтин олох сыаналаабаттар. Хайа бу? Улуус тойоно кэлбит эбит ту? Иван Семенович кэпсээни туақкытаахтаан аҕалан манна бырахта, биһи түбэбитигэр. Хатыҥнаахтарга баран иһэн таарыйдым. Массыынам буктуйан буорулартан Тыраптарынан кэллим. Суол-иис мөлтөх. Дьэ, биһиги тыраптар олороохтуубут, сытыйан бүтэн эрэбит. Оскуолабытыгар аны күн икки өрөҕө үөрэнэ киирэр. Эр дьон бытарыгыттан ордубаттар. Дьахталларбыт төрөөбөттөн туохтарынан иитээри. Аны бу хотуммут Харчы төлөөбөттөр, оҕустарбын аттыыбын диэн оҕустарын хотонуттан таһаарбатаҕа түөрт-биэс хонно, забастовка биллэрбит үһү. Онон аны дьэ ынахтарбыт да төрөөбөт буолаллар. Таска, дьэ таска. Тоҕо эһиги былырыыҥҥы нэһилиэк уопсай мунньаҕын уураҕын толорбоккутуй? Тоҕо Евдокия Васильевнаҕа төлөөбөккүтүй? Сирэми сабар үһү дуо? Оҕустар бэйэлэрин удовольствиеларыгар ынахтары сабар буоллахтара дии. Дьэ онон дьэ ол олох төлүөм суоҕа. Биир бэйэбит не сыыһаннан ааҕабын. Аныгы олоххо удовольствиеһын төлөбүр баар. Билигин ырыынак. Тыый, Маша, тоҕо үһүрэ? Аны миигиттэн харчылаары гынаҕын дуо? Аата сүрүн. Дьахэтээн проституткалар тустарынан биидик бөҕөнү көрбүт эбиккин дии. Оҕуһу аһаттахха оҕус буолар, көрөр-харайар эмиэ үлэлээх дии. Чэ, ол эн бэйэҥ чааһынай баайдарыҥ, көр ээ. Онтон оҕустаргар кинилэри удовольствие ылалларыгар көрдөһөр буоллаххына, ынахтарбын көҥүл көҥүллүөхпүн сөп. Только хапчыга, ырыынак, Евдокия Васильевна, ырыынак. Аата сүрүн, ама нэһилиэк дьоно барыта инник саныыра буолуо дуо? Дьон үксэ, мин нэһилиэк уопсастыбаннаһын аатыттан ити забастовканы утарар антизабастовочнай комплект тэрийэбин. Оҕустар забастовкаларын бастак тотуом. Биир даҕанаҕы басқа саптар баппыт диэн лозуннаах. Дьэ, оҕустара хайдах буолалларын көрүөхпүт. Дуунньаа, көҕүйбүтүн ахтар маҕарыһалларын иһиттэхтэринэ, оҕустарын хотоҥҥун үрэйиэхтэрэ. Айылҕа күүстээх, эр киһини далан көр. Оҕонньотторбутун кытары биир кый хаанньаа сытан хамбаанар киһи иирэллэрини сүөһэ эмиэ оннук дьэ онон дуунньа биһиги эйигин кэтэһэбит Мария Славочна тылыҥ өһүҥ аата сүрүн саатар туора дьон баар диэниин кыбыстыбаккын даҕаны ха ол кимий туора киһи иван семенович дуо дьэ билэр аайта баарыспыт лаппа көҥүлү соҕус этэ Арба даҕаны, саппаас Маайаҕа борооскуҥ айаҕын ыытар үһүгүн. Куланыҥ улаатан моднай таҥас кэтэр баҕалаах үһү. Өһөрүгэн имэ, илдьиттир эрдэбин. Дедунья, анээн биһиэхэ төлүөҥ, ынахтарбыт усулугаларыгар. Оҕустарыҥ ынахтарбытын салалларыгар лиссиэнсийэ олохтоохпут. Чиэккин көрдөрдөххүнэ эрэ, ынахтарбытыгар көҥүллүөхпүт. Эбэтэр Иван Семенович, государствоҕа туттан охсторго өттүлээ. Сексуальнай свобода ынахтарга эмиэ баар буолуохтаах. Да, дьэ маннык олоробут Иван Семенович. Биир забастовка, биир антизабастовка, ынахтарбыт проститутка буолаллар, Матайыр Маша сутнеша, Да, суолбут даарыҥ мөлтөх, цивилизация, демократия, плюрализм, сексуальнай революция дьэ манна баар. Хайыахпытый, уопса мунньа оҥорон көрүөхпүт, өйүүн. Дьэ хайаһабыт, хата төннөн иһэн сылдан ааһар Иван Сионович. Чэ өп, өйүүн эбиэс саҕана кэлэ сатыаҕым. Эн мунньаххын тэрий. Евдокия Васильевна Онно эн боппуруоскун быһаарыахпыт, дьэ покалары Бээрэ, Евдокия Васильевна, ити Матайар хотун Саппаас Маайа борооскута Кунана диэн тугу-тугу тууйан киһибитин мукмаҕыытта Ээ, ити баар дьыала. Оччолорго Иван Семенович биһиэхэ сопхуоска сылгыза технигынан үлэлиир этэ, ол сылдьан саппаас Машалыын таптал бөҕөтө. Дьону сөбүлээбэккэлэр дуу, хайдах дуу холбоспотохторо. Киниттэн Маша уол оҕолоох, үүт-үкчү Иван Семенович курдук. Онтон ыла Маша Хаппаас Маайа диэн хос ааттаммыта. Тус-туһунан дьоннортон оҕолордоох, эрэйдээх олохтоох дьахтар, хата маладьыаһыҥ санаатын түһэрбэт. Да, дьэ буоллаҕа. Евдокия Васильевна, эн сыанаҕын кыччаппаккын дуо? Суох, солкуобайы да түһэрбэппин. Уотурба ларкаччым ити эрэ дии, Өскөтүн сөбүлэспэт буоллаххытына атыннык дьаһаныам. Бэҕэһээ Куоҕастаах баһылыга кэлэн икки оҕуспун түөрт уоннуу тыһыынчаҕа атыылаһарга кэпсэтэн барда. Атыыр оҕосторун эһэн ынахтара бары кытарах хааланнар, кэһэйэннэр харчы бөҕөнү хомуйбуттар үһү. Ыал аайыттан биирдии тыһыынча. Баҕар,